Ka papa te whatitiri hikohiko te uira ka hukura ki te rangi he aitu ka ririranga mai ka he Ko Ngunguru, ko Ngangana, ko Aparangi Ko te titi o te rua ko te tau haka wahine Ko te motumotu o te riri, te awa o ngā rangatira Taumārere herehere i te riri te puna ike te riki E tu atu nei Ngāti Hine, puke puke rā. Ka pai.
Tēnā koutou. Taku ingoa ko Len Bristow, whanau mai au i roto i Te Orawai. E hehe nau ki te puta korero ki a koutou i au e tupuaka na i te kainga. Na, te mea i puta mai i taku tupuranga i te kainga, Putu, ka mōhio ki te kōrero Māori i roto i te kaha o taku tupuna Pati Hinuorua ki te kōrero ki a mātou i te kāinga. I te mea hore kau ta mātou tupuna i mōhio ki te kōrero Pākehā, nā koe tērā ko te reo i haere me ia ki te kāinga nohoi, mutu ka kōrero Māori. Tahi, rua rā, Ko Tāti taku karani ki te pukuriri ne. Ara ke te ata te toru la puta atu au ki waho ki te ki te ki te tango mai i nga hu ka hoatu au nga hu o taku karani kia ia e tana mea Kau, ehake tau e mahi e tanga tari nei waku hu, me atu au, ko tati koe te pukuriri me me hou koe mo hu ka hoki koe ki te kainga. Koe wena ko waku korero ki taku tupuna, e au e tupu akana akoa, tamariki tonu ana au, a a mihoro a hau i nga mataoranga i tuku mai i taku karani ki a matou a e noho ana i te kainga mo hina koutou waka wa nga mahi o o nga ra i mua a te wa matou matua haere ki te te te mahinga na i reira ka mohio matou ki te ki te haka to a tupu Reira taku tupuna e ako ana i a matou ki te haka to tupu i roto i nga mahinga. Horekau matou i huahua e wa matou mahinga i te kainga, mahinga kai, he horekau penei i tenei ra e mara kai i a enei, engari i nga ra i mua i aue tupakana he mahinga kai, horoi te mara kai. Wewena ko nga Ngā rerekētanga o tēnei ao, i a mātou e tūpākai nei i te kainga. Mutu, tētahi o ngā mea e mīharo ana au ki taku tupuna, e te kaha ōna ki te āwhina i tā mātou whaea ki te mahi i ngā mahi o te whare, i te mea Tā mātou whare, he whare tawhito, horekau he tō, e haere mātou, haere taku māmā ki te poro i ngā wāhi o Matariki i te tahu i te ahi, i wērā mea katoa, aroha taku tūpuna whaea ki tana kōtiro kua puta atu ki waho ki te āwhina i taku māmā ki te poro wāhi mō tā mātou ahi. Mutu, tētahi o ngā mea e mīharo au ki taku. taku māmā katoa me taku tūpuna whaea, ka haere ki te hopu i te hōiho, ā, ka herenga te kōneke i runga te, te, te, muri i te hōiho, ā, a tari ngā, ngā mea o ā mātou kākahu paru, a utanga i runga te kōneke, ka haere ki te taha o te, haere ki te awa, ā, ki te horoi ō mātou kākahu katoa ki te koe. Ā, wēnei, wēnei rā, Tino rerekē ki ngā rā i tupu ake au i te kāinga. Koe tērā ko taku mīharo ki ngā mahi i mahingia e waku mātua, e waku tūpuna, te wā i a rātou e ora ana. Pakeke te āhuatanga o te, o tā tātou, o tā rātou tiaki i wā rātou whānau, i te. Kore, penei, wenei ra. Aroha pai, mokemoke nau ki a ratou i wa ratou mahi ki te tiaki e matou, na, tupu ake matou i roto i nga ahu o te ao kohatu, mutu, kore, kore mutu nga mihi ki a ratou ko ngaro tirohanga kanohi, ngako nui ana au, pau te kaha ki a ratou mo wa ratou tohutahutanga ki a au, E tupu ake au, rua tekau mā toru aku tau, ka, ka tū au ki te kōrero. I te mea, horekau mātou i tukungia ki te kōrero i roto i ngā hui mate, wērā mea katoa, horekau mātou i tukungia ana ki te kōrero ko ā mātou mātua nahenahe nō e tuku ana ki te. Nā te matenga o tā mātou māmā, horekau mātou i kōrero, horekau mātou i tukua ki te kōrero o ā mātou mātua i te hakarite i ngā āhuatanga e pā ana ki tā mātou māmā. Ā, ka tupu ake au, mutu, ko mōhio ki au, ko rongo ki au ngā kōrero o taku tūpuna whaea wana kōrero ki a mātou. Ā, te matenga o tā mātou pāpā, 23 Makutou, ka tū au ki te mea atu ki ngā kaumātua, ko nui tēnei, ko tupu ngā tamariki o te rāhui, ā, e kōrero wā rātou mō tā rātou matua. I te mea, ā, koe tēnā ko, i kōrero, ā, tā mātou matua ki a mātou, i, i wana hiahia, horekau, He rite wa rata wa nga hie ki nga whakaaro, e whakaaro ake nei ratou. Miharo, a pai taku waku matua i taku tuunga i mua i a ratou ki te puta korero mo ta mo taku matua, a i reira ka puta nga korero taku matua, i ata rongo koe, i ata mohio koe ki nga korero mahua mai e to tupuna whaea ki a koe, na, Ā, i tēnei wā, kore ko mātou ko te, ko te, ko te tote hei ki a, ki a koe, ki a koutou, koe tēnei ko tā koutou hiahia, kei, kei muri mātou ki te tautoko i a koutou. Ā, kite koe, koe nei, koe wena ko ngā kōrero e mahua mai e rātou, ā, mō mātou i te kāinga e, e tū pakau mātou i roto i ngā mā. Nō reira e tātou mā, o tae ki te mutunga o āku kōrero i konei, e mihia tonu ki a koutou. Tēnā koutou mō tēnei wā.